Il-Kantin tal-Isptar Monte Karmeli. l-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani. Is-simpatiku ċensu Moran. Il-povri żwiemel. Messaġġ illum wara nofsinhar pubblikament ċar lil ħabib kbir tiegħi Clint Bajada. Is-surveys il-housing. Nistaqsu l wara nofsinhar ukoll il-moħħ wara l-gidba igrant u għal-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li delija sejħela biċċa blogger. Dettalji dalwaqt. Ngħidilkom ukoll fejn se nkun il-lejla nhar it-tlieta u bħallum ġimgħa. Bħallum ġimgħa ma nkunx hawn żgur. Nwedkom ukoll li din il-mużika sabiħa li tiftaħ il-programm se tkun il-mużika li nagħlqu l-programm biha illum bla interruzzjonijiet però.

Xtaqt fil-bidu tal-programm nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tas-Sur Carmelo Debattista, ħafna minnkom ma jafux għal min qed nitkellem meta ngħid sempliċement Carmelo Debattista, qed nagħmel referenza għal eks Deputat Laburista Għawdxi, Preċiżament Carmelo De Battista magħruf f'Għawdex bħala s-Snater, jidhirli li kien fil-Parlament mhux biss kandidat. Nieħu din l-opportunità sabiex nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tiegħu għaliex proprju fil-ġranet li għaddew ħalliena, kienet persuna mill-aktar simpatika jekk għandi memorja tajba naf li kien joqgħod ix-Xewkija jekk niftakar tajjeb għax jidhirli li wkoll m'ilux mort narah. U nieħu din l-opportunità sabiex, ovvjament f'isem il-Partit Laburista, nirringrazzjawh tas-servizz kbir li ta lill-Partit Laburista fi żminijiet mhux daqstant faċli għall-Partit Laburista fil-Gżira Għawdxija. Illum ovvjament iż-żminijiet f'Għawdex huma ħafna aħjar milli kienu fil-passat, Pero f'dawk iż-żminijiet ta' Carmelo de Battista Snater u l-Bede u l-Fratell u Lino Debono ma kienux żminijiet daqstant faċli. Mill-ġdid kondoljanzi lill-familjari kollha tas-Sur de Battista. Xtaqt ukoll nagħti l-kondoljanzi personali tiegħi lill-familjari kollha tas-Sur Emanuel Sammut minn Raħal Ġdid, Fil-fatt huwa ħu waħda mill-ikbar ħbieb tiegħi, Sinjura Mary Dimech mill-Furjana, is-Sinjura tas-Sur Tommy Dimech li huwa ħabib kbir tiegħi ħafna, qed nitkellmu fuq is-Sinjuri mill-Furjana. Emmanuel Sammut kien ħu Mary Dimech, ħalliena fil-jiem li għaddew. Xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex nagħti l-kondoljanzi lill-familjari kollha tiegħu, speċjalment lil oħtu Mary. Ngħidilkom li skont kif infurmat kien suldat kbir tal-azzar tal-Partit Laburista kif wara kollox hija Mary u kien ukoll semmiegħ regolarissimu tal-programm tiegħi. Nieħu gost inkun naf li ma kienx jitlef programm wieħed hekk qalli xi ħadd li fil-fatt huwa l-kunjatu tiegħu Emmanuel Stephen Abela. Qalli ma kienx jitlef programm wieħed tiegħek. Mill-ġdid kondoljanzi lill-familjari kollha tas-Sur Emmanuel Sammut. Xtaqt ukoll insellem lil ħabib tiegħi li bħalissa naf li qed jismani żgur mil-lokalità ta' Raħal Ġdid, is-simpatiku Mario Camilleri. Grazzi Mario tal-attenzjoni tiegħek għall-programm tiegħi, tislijiet lill-familjari kollha tiegħek u grazzi li l-aħħar darba ilqajtni wkoll fir-residenza tiegħek. Ħafna minnkom Matul il-ġimgħat u x-xhur li għaddew, kienu rrabjati għaliex kienu qegħdin jassistu għal sfreġu, dik hija l-kelma preċiża, sfreġu, ta' monument nazzjonali. Il-monument tal-Assedju l-Kbir, eżatt quddiem il-Qorti. Fejn diversi persuni ġewwa pajjiżna ħassew li għandhom jinsew it-tifsira veru ta' dak il-monument, ma nteressahomx li jagħmlu sfreġu minn dak il-monument u tafu biżżejjed insomma x'għamlu f'ħoġor dak il-monument. Ħafna minnkom kienu rrabjati li qisha ma ttiħditx azzjoni għal dak li kien għaddej. Għandkom raġun, bħalkom jien kont xi ftit urtat. Però kif dejjem ngħidilkom waqt dawn il-programmi, fil-ħajja privata tiegħek u anke fil-ħajja pubblika tiegħek u anke fid-deċiżjonijiet illi trid tieħu, dejjem għandek Qabel tieħu deċiżjoni, mhux biss taħsibha darba darbtejn, mhux biss taħseb sew, imma fuq kollox meta tiġi biex tieħu deċiżjoni, id-deċiżjoni toħodha mhux fuq x'tgħid qalbek, imma x'jgħid moħħok. Sfortunatament ħafna nies jieħdu deċiżjonijiet skont ma tiddettalhom qalbhom. U ħafna drabi min jiddeċiedi hekk jispiċċa dritt fil-ħajt. Id-deċiżjonijiet Qabel teħodhom kwalunkwe deċiżjoni, trid taħsibha sew qabel tieħu d-deċiżjoni. U ladarba ddeċidejt li tiddeċiedi, trid tieħu d-deċiżjoni billi tħaddem moħħok u mhux tieħu d-deċiżjoni skont Ir-rabja tal-mument jew x'tiddettalek qalbek? Kieku kellna mexxejja tal-Partit Laburista fil-Gvern illi ma kinux nies għaqlin, ma kinux nies intelliġenti, ma jieħdux id-deċiżjonijiet billi jħaddmu moħħhom u mhux jimxu bl-emozzjoni, bil-Passjoni, kieku probabbilment dak il-monument ilu kklerjat żmien. Imma għax għandna mexxejja serji, għax jaħsbu b'moħħhom, għax finalment iż-żmien dejjem jtihom raġun, għax ħadmu moħħhom, dak il-monument għadu kif inhu. Forsi ħafna minnkom tgħiduli imma mhux sew, veru mhux sew. Però finalment hemm nies fil-ħajja u tifhmu x'sajt intom issa, illi kull tant żmien jaħsbu li għandhom jippreparaw Dik li jgħidulha nasba politika. Anke fil-ħajja privata, ikun hemm min jipprova jippreparalek nasba fuq il-post tax-xogħol, id-dar, f'relazzjoni. Imma hemm ukoll in-nasbiet politiċi. Hemm min jipprova jagħmel xi ħaġa biex jipprovoka, biex iġib reazzjoni, biex jilgħabha tal-vittma, biex jaħseb li jista' isir relevanti meta huwa irrelevanti. Id-deċiżjoni illi ninjoraw dak li kien għaddej ma kinitx deċiżjoni faċli. Però kienet deċiżjoni għaqlija, intelliġenti, biż-żmien qed nindunaw li kienet l-aħjar deċiżjoni. Li ħaddimna moħħna u mhux qalbna. Li ma dħalna fl-ebda nasba. Biż-żmien kif tinnutaw, dawk li kellhom l-intenzjoni li jipprovokaw, żvintaw qed jiżvintaw waħda waħda wieħed wieħed. Għaliex kemm se ddum taqa' redikolu? Kemm se ddum tieħu ċertu azzjonijiet imbagħad meta ssaqsi n-nies lil min jappoġġaw fil-pajjiż is-sapport jikber dejjem fuq naħa waħda u jonqos fuq in-naħa l-oħra. Finalment ħbieb tiegħi li għodt fil-ħajja, f'kull ma nagħmlu u f'kull ma niddeċiedu huwa r-riżultat finali. L-Ingliżi jgħidulu the ending result. Dak li għodt, mhux xi tkun għamilt qabel, x'riżultat tikseb fl-aħħar. U l-fatt li ttieħdet id-deċiżjoni li ttieħdet ta' l-injorament kienet id-deċiżjoni għaqlija. Għaliex finalment il-partit li intom tant tħobbu u li nħobb jien, il-Partit Laburista, illum huwa forza tremenda fil-pajjiż. Forza tremenda. U dak li jgħodd mhux it-tentufiet, mhux il-battibekki, mhux li naqgħu għal provokazzjonijiet. Imma xorta issa, u nagħlaq hawnhekk fuq das-suġġett, hemm domanda interessanti li jien għandi kurżità dwarha fuq dal-famuż monument ta' quddiem il-gwerra. It-tmienja ta' Settembru ma tantx huwa 'l bogħod. inqas minn xahar ieħor. U jekk niftakar tajjeb, f'dik id-data jum il-Vitorja, l-awtoritajiet tal-pajjiż imorru hemmhekk sabiex ipoġġu l-kuruni tal-fjuri u jkun hemm iċ-ċerimonja li tfakkar l-avveniment ta' jum il-Vitorja. Għandi kurżità nkun naf x'se jiġri din is-sena? Fid-dawl tal-fatt li dal-monument huwa miksi, hekk għadu miksi, ma nafx għadux miksi, b'dak li konna qegħdin nosservaw f'dal-aħħar ġimgħat u xhur. Għandi kurżità nkun naf x'se jiġri. Li hu żgur, illi jiġri x'jiġri, Min se jiddeċiedi, kif għamel fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew, hekk se jagħmel ukoll fil-jiem li ġejjin, se jiddeċiedi b'moħħu u mhux b'qalbu. Inbidel is-suġġett. Illum waranofsinhar inħoss li għandi nifraħ lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne. Mhux biss għas-suċċessi kbar li qed jagħmel fil-qasam tas-saħħa, mhux biss għal mod impekkabbli kif qed jaħdem, imma wkoll minħabba xi ħaġa li laqtitni ħafna proprju dawn il-ġranet. Meta iddeċieda, naf li kien ilu jaħdem dwarha, illi il-post fejn jipparkjaw il-karozzi tan-nies li jiffrekwentaw l-Isptar Mater Dei, il-ħlas għalih jorħos. In-nies ikollhom spiża inqas biex jipparkjaw il-karozza tagħhom fil-parkeġġ tal-Mater Dei. Jien hawnhekk nerġa' nifraħ lill-Deputat Prim Ministru Chris Fearne, li issa ilu jieħu ħafna miżuri sabiex dejjem jaġevola lin-nies fid-diffikultà u hekk se jkompli jagħmel. Jiena ma tkellimtx miegħu, nistqarr. Però inħoss li jaħseb bħali fuq dak li se ngħid issa. Jiena naħseb li wasal iż-żmien illi Il-parkeġġ tal-Mater Dei għandu jkun bla ħlas. Nittama li mhux nixxokkja lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne. Imma sa nispjega ruħi. U naf li hu li għandu kuxjenza soċjali jaf x'se ngħid u jaf l-animu li bih se ngħidu. Jekk jiena mmur is-cinema, U irrid nidħol is-sinema allura f'post ta' divertiment. U hemm parkeġġ bil-ħlas, jagħmel sens li nħallas għall-parkeġġ għax mort f'post ta' divertiment. Jekk mort nara logħba futbol, u fejn sa nipparkja jitolbuni l-ħlas, jagħmel sens li nħallas. għaliex mort f'post ta' divertiment. Jekk mort kunċert mużikali u se jitolbuni nħallas għall-parkeġġ waqt li qed nattendi l-kunċert, jagħmel sens li nħallas għall-parkeġġ għaliex naf li mort f'post ta' divertiment. Imma insibha stramba, stunata u ngħidha ċara, mhix xieraq. illi biex tmur l-Isptar Mater Dei bil-karozza tiegħek trid tħallas biex tipparkja. Ma naqbilx magħha jien. Għaliex l-Isptar Mater Dei huwa xi ħaġa essenzjali. Ħadd ma jieħu gost imur il-Mater Dei biex jiddeferti, min imur il-Mater Dei għal affarijiet serji, essenzjali, ta' ħtieġa u xi kultant ta' ġest nobbli. Għaliex ta' ġest nobbli? Għaliex anke jekk jien m'għandix testijiet l-isptar, anke jekk jien m'iniex il-pazjent, il-fatt li però nakkumpanja lill-familjari tiegħi jew inżur il-marid fl-Isptar Mater Dei f'mumenti ta' diffikultà huwa ġest nobbli, hija xi ħaġa essenzjali. Hija xi ħaġa ta' ħtieġa, mhijiex divertiment. U allura nħoss illi wasal iż-żmien illi nikkonsidraw bis-serjetà li l-parkeġġ fl-Isptar Mater Dei jkun bla ħlas. Għaliex min imur il-Mater Dei ma jmurx b'kapriċċ, imur għal bżonn. Imur. Diġà jkollu ftit ta' tensjoni jekk jinserta hu l-pazjent jew xi ħadd se jara t-testijiet jew ir-riżultati. Min imur imur għax għandu bżonn, ma marx kapriċċożament. U allura wasal iż-żmien illi nafu li hemm il-flus fl-istorja biex tieħu ħsieb il-parkeġġ, eċċetera. Imma jiena ngħid issa qed indaħħlu grazzi għall-Gvern Laburista, dawk il-miljuni tal-ewro mill-programm ta' investiment ta' Ċittadinanza b'Investiment, miljuni ta' ewro. Naf li parti sew minn dawk il-flus huma dedikati għal affarijiet soċjali, jiġifieri biex jiffinanzjaw affarijiet li permezz tagħhom ngħinu dejjem iktar lin-nies fil-bżonn. U ma naħsibx li tkun idea ħażina illi parti sostanzjali mill-flus li diħlin minn hemmhekk, miljuni ta' ewro, imorru biex jiffinanzjaw il-parkeġġ u forsi parkeġġ ieħor ġdid li jista' jsir fl-Isptar Mater Dei fejn in-nies ikollhom il-libertà kollha biex jipparkjaw mingħajr ħtieġa li wieħed joħroġ il-flus mill-but. U l-flus nġibuhom proprju minn dak li qed indaħħlu minn post ieħor. Għalhekk dawk il-flus biex ngħinu n-nies. Ħassejt li llum waranofsinhar, Chris, għandi ngħidlek dan kollu għaliex mhux biss nemmen fih, imma għax naf ukoll li għax-xewqa tan-nies. U naħseb li inti bħala persuna li nafek mill-viċin, li għandek kuxjenza soċjali kbira diġà minn konsulent tat-tfal kont turi li għandek kuxjenza soċjali kbira. Naf li anke jekk ma tkellimniex forsi diġà qed taħdem lejn dik id-direzzjoni minn armetli. Nittama li nimxu lejn dik id-direzzjoni għaliex fil-fehma tiegħi hekk huwa sewwa. L-Isptar Monte Carmeli, Chris ħa nkellmek ukoll daqsxejn fuqu, forsi niġbidlek l-attenzjoni fuq l-Isptar Monte Carmeli fuq parti partikulari tiegħu. L-ewwel nett proset tax-xogħol li qegħdin tagħmlu sabiex dan l-isptar mitluq għal 25 sena sħaħ minn gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista, issa dal-isptar isir diċenti u mhux biss imma li jixraq lill-pazjenti tagħna. Però wasluni rapporti illi Hemm kantin, l-Isptar Monte Carmeli, li jbigħ diversi prodotti u ħafna mill-familjari tar-residenti li hemm hemmhekk qaluli li l-prezzijiet f'dal-kantin huma daqsxejn għolja, speċjalment għall-flus li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-pazjenti. li hemm hemmhekk. Il-familja jrid ituhom xi ammont ta' flus, għandu jkun limitat, u b'dawk il-flus iridu jixtru xi affarijiet li jixtiequ jixtru mill-kantin. Jidher li l-prezzijiet mhumiex prezzijiet ġusti għall-flus li jkollhom dawn in-nies u naħseb li inti bħas-soltu se tiċċekkja anke fuq dan biex in-nies dejjem nevitawlhom tbatija żejda. Ħalli nitkellem issa dwar l-anzjani tagħna fid-djar tal-anzjani minn aspett differenti illum wara nofsinhar. Nafu li kien hemm dak ir-rapport ta' anzjan li deher ritratt tiegħu imweġġa' Naf li hemm carer li huwa jew hija sospiż, sospiża, minn fuq il-post tax-xogħol sakemm isiru l-investigazzjonijiet neċessarji u allura nħoss li per prudenza m'għandix nesprimi ruħi fuq dal-każ partikolari sakemm l-investigazzjonijiet jistabilixxu il-fatti kollha kif ġrew. Però xtaqt nieħu l-opportunità ta' dal-inċident partikolari sabiex nagħmilha ċara. Jien għamilt tmien snin nieħu ħsieb lil għażiż missieri. Kont f'djar tal-anzjani. Kelli tmien snin impenn, Però fl-istess ħin tmien snin nosserva. U f'dak it-tip ta' impenn ikollok ħafna ħin tosserva x'jiġri eżattament. Issa m'għadux aktar żmien li lili jirrakuntawli x'jiġri fid-djar tal-anzjani. Issa huwa żmien li jien nista' nitkellem jien direttament fuq esperjenza mhux ta' sitt xhur, sena, ta' tmien snin. Fejn rajt kif jgħidu t-Taljani di tutti i colori. Jiġifieri rajt minn kollox. Jiena ikolli nistqarr illum wara nofsinhar wara dak li kien rappurtat din il-ġimgħa illi Il-carers li jieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, fil-maġġoranza kbira tagħhom huma nies serji, tal-affari tagħhom, sensittivi, mhux kollha up to standard, mhux kollha kapaċi jagħmlu x-xogħol li qegħdin jagħmlu, mhux kollha jifhmu r-responsabilitajiet li għandhom, u nitkellem b'esperjenza diretta. Ħafna drabi ħafna mill-carers tagħna jitpoġġew responsabbli ta' anzjani li jkollhom kundizzjonijiet partikolari li lanqas għandhom idea tagħhom. Immaġina ma jkollokx idea ta' dik il-kundizzjoni tal-anzjan li inti responsabbli minnu, aħseb wara kemm tista'. tieħu ħsiebu sew. Ma dika xi ħaġa oħra. Li rrid ngħid illum wara nofsinhar huwa illi hija realtà li ċertu carers, ċertu nies libsin l-uniformi ta' carers, iva jabbużaw mill-anzjani tagħna. Mhux neċessarjament bħall-inċident li segwejna din il-ġimgħa, imma minn aspetti differenti. Jiena min jaf kemm-il darba osservajt dan kollu, min jaf kemm-il darba kellimthom direttament, ma kienx ikun direttament fuq missieri għax kienet tkun storja ta' barra minn hawn kieku ġrat lil missieri, imma ġieli kien fuq ħaddieħor u jiena dejjem ħassejt illi anke jekk mhux direttament familjari tiegħi, anzjan f'idej responsabilità ta' nies irresponsabbli, insensittivi, xi kultant kattivi, jien kont inħoss li għandi nintervjeni personalment u niġbed l-attenzjoni personalment lil min ma kienx ikun qiegħed jittratta xieraq lil dawk l-anzjani. U hemm diversi metodi. Kif tittratta ħażin l-anzjani tagħna, mhux neċessarjament bħall-inċident li rajna din il-ġimgħa li jiena ma nafx eżattament ġara għaddejja investigazzjoni dwaru. Imma hemm diversi modi oħra fejn anzjani jew anzjana jistgħu jitolbuk jixorbu u tinjorhom. Fejn tmexxihom u tista' kważi timbutthom flok tmexxihom huwa abbuż, huwa imprudenza. Fejn tmur taħsilhom minflok tieħu pereżempju fix-xitwa l-ilma sħun tieħu l-ilma kiesaħ, huwa abbuż. Fejn tippreżentalhom l-ikel u ma teħux inkonsiderazzjoni t-temperatura tal-ikel, jiġifieri tihulhom jaħraq nar, speċjalment nies li ma jistgħux jikkomunikaw lura, huwa abbuż. Insomma, hemm diversi li jien nista' nikteb ktieb dwarhom. Għax għexthom. għax ġbidt l-attenzjoni dwarhom, għax rajthom b'għajnejja, mhux irrapurtawhomli. Allura għalfejn qed ngħid da kollu llum wara nofsinhar? Għaliex iva, hija realtà li xi wħud ma jixirqilhomx jidħlu mill-bieb 'il ġewwa biex jieħdu ħsieb l-anzjani, waqt li l-maġġuranza kbira jagħmlu xogħol imprezzabbli u xogħol diffiċli. Però, Għalhekk il-ħtieġa ta' spezzjonijiet bla waqfien 24 siegħa kuljum f'kull ħin tal-ġurnata fid-djar tal-anzjani sabiex nassiguraw illi l-anzjani tagħna jkunu stmati kif jixraq. Tinsewx x'għedtu nibqa' nsostni li wara nofsinhar l-anzjani tagħna huma l-mimmi t'għajnejja. Aħna lkoll midjuni lejhom, huma bnew il-pajjiż tagħna, nies b'valuri kbar. Għandna d-dover li niddefenduhom. U naħseb li wasal ukoll iż-żmien li l-kameras jinfirxu iktar fid-djar tal-anzjani biex jirreġistraw tali abbużi li jistgħu jiġru. Ħassejt li llum wara nofsinhar għandi nitkellem dwar dan għaliex ħassejt li huwa xieraq illi l-affarijiet nibda nagħmilhom iktar ċari. U ma jdumx ma jasal lanqas dak iż-żmien fejn nkun iktar ċar fuq l-esperjenzi tiegħi ta' tmien snin sħaħ, ta' x'osservajt u m'osservajtx u l-affarijiet nibda nesponihom fil-pubbliku. Issa għadda ż-żmien biżżejjed, stennejt biżżejjed, sabiex inżomm lura milli nesprimi ruħi fil-pubbliku dwar dak li jiena esperjenzajt. U ma jdumx ma jiġi ż-żmien li nibda nsemmi anke b'isimhom l-istituzzjonijiet li fil-fehma tiegħi jixraq spezzjonijiet serji fuqhom għaliex l-esperjenzi tiegħi ma kinux daqstant sbieħ. Ejja nkunu viġilanti fuq dawn in-nies għaliex l-anzjani tagħna bħalma ngħid dejjem jixirqilhom l-aqwa u l-aħjar. U ħbieb tiegħi anzjani hekk qed tisimgħuni bħalissa minni serrħu raskom, għandkom l-aqwa difensur. Dil-ġimgħa, nhar l-Erbgħa li għaddew, kont qiegħed Raħal Ġdid. Inżur tlettax-il familja wara nofsinhar li ma laħħaqtx inżur nhar il-Ġimgħa li għaddiet. U lejn tmiem l-eżerċizzju, Ħassejt li għandi nagħmel żjara lill-eks Ministru tas-Saħħa t-Tabib Chen Sumuran, is-simpatiku Chen Sumuran. Nistqarr magħkom illum wara nofsinhar illi ħassejtni vera privileġġat li niltaqa' ma' raġel tant u tant simpatiku bħalma huwa t-Tabib Mouran. Nassigurakom li huwa akkurat tajjeb ħafna, jieħdu ħsiebu ħafna l-familjari tiegħu, Imdawwar bil-familjari kontinwament, kellimtu u rejtu ritratti tal-passat ħa ħafna gost josserva il-Perit Mintoff, il-Freddie Micallef, il-Joe Micallef Staffraġ, il-Patrick Holland, qatt nurihomlu apposta. Tkellimna u verament kienet esperjenza sabiħa għalija li nerġa' nara t-Tabib Moran. Nawguralu s-saħħa. U jalla l-politiċi, anke dawk ta' żmienna, jimxu fuq l-eżempju tiegħu. Persuna simpatika l-aħħar illi ħafna nies li jesperjenzawh mhux mill-aspett ta' politika imma mill-aspett uman ta' tabib jgħidulek tant kellu għad għandu karattru sabiħ it-Tabib Moran illi kont tmur għandu b'xi problema fiżika u l-mod kif kien jilqgħek, l-atteġġjament tiegħu lejk meta tirrakkuntalu l-problema li kellek, kien ikun tali dak l-atteġġjament illi nofs l-uġigħ li kien ikollok kien jisparixxi. Għaliex l-atteġġjament huwa importanti, ta' kif tilqa' persuna, ta' kif tkellimha, kif turiha li qed tagħtik kasha, nofs l-uġigħ jisparixxi. It-Tabib Moran kellu dawn il-kapaċitajiet. U naf li dawn il-kapaċitajiet iktar tard ittrażmettihom f'żewġ filjozzi tiegħu li ħarġu wkoll fuq il-linja medika tiegħu. Min huma? Il-mibki iżda qatt minsi It-Tabib Karl Kirkop u l-ħabib tagħna llum ukoll li tgħallem taħt it-tmexxija ta' Dottor Moran, illum huwa Deputat Laburista, il-bravu tabib Silvio Grixti. It-tnejn ħarġu minn taħt idejh, it-tnejn kienu għadhom ta' servizz, Tabib Grixti llum il-ġurnata għall-pazjent tagħna, jagħtu kas, umani fuq kollox, u naħseb dan huwa r-riżultat mhux biss tal-karattru tagħhom imma wkoll huwa r-riżultat ta' dak li tgħallmu mit-tabib Ċensu Moran. Insellimlek ċens, nawguralek is-saħħa dejjem. Illum wara nofsinhar xtaqt ukoll nifraħ għax naf li qed jaħdem f'direzzjoni tajba ħafna lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri, l-ħabib tagħna l-Għawdxi Clint Camilleri li kif tafu kif dejjem ngħidilkom in-nannu tiegħu huwa s-suldat tal-azzar Anġlu Camilleri l-Bedeqq. Dil-ġimgħa mhux se nidħol fil-mertu tal-każ għalissa, Il-ġimgħa rajna xeni fit-toroq Maltin ta' żwiemel povri żwiemel fis-sitwazzjoni li rajniehom fiha. Jiena mhux se nelabora ħafna, se ngħid żewġ affarijiet biss. Naf li s-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri determinat li jbiddel il-liġijiet kif inhuma llum ta' kif joperaw il-karozzini f'pajjiżna, li se ngħid ħaġa sempliċi ħafna u tinftiehem. Jekk ix-xemx hija ħażina għalija bħala persuna umana, jekk id-Dipartiment tas-Saħħa l-ħin kollu jappellalna biex fl-eqqel ta' temperaturi għoljin tax-xemx huma ħżiena għalina speċjalment fil-ħinijiet ta' bejn il-ħdax ta' filgħodu u l-erbgħa ta' waranofsinhar, Żiemel huwa kreatura, huwa xi ħaġa umana u jekk inħossni ħażin jien u intom iħossu ħażin hu wkoll. Speċjalment fit-tbatija kbira li narawhom għaddejjin minnha fit-toroq Maltin, fit-telgħat, immaġinaw f'temperaturi ta' barra minn hawn. Wasal iż-żmien Illi l-affarijiet isiru bis-serjetà u naqtgħuha din li għax annimal, għax m'għandux vuċi, kulħadd jagħmel li jrid bih. Irid jispiċċa dak iż-żmien, irid jispiċċa. U sa jispiċċa. U sa jispiċċa. U naf x'qed ngħid, sa jispiċċa. Sadanittant jien naħseb ukoll fil-kuċċiera. Fin-nies li l-għajxien tagħhom ġej minn hemmhekk. U jekk pereżempju jien ma nafx se jiġri, imma jekk pereżempju se jkun hemm ħin f'ċertu staġuni li mhux se jkun permessibbli li dan is-servizz jopera, jien ngħid illi b'rispett lejn dawn il-povri kreaturi, dawn in-nies nafu li se jitilfu l-flus. U għandna nikkonsidraw li dawn in-nies naraw kif naġevolawhom biex dak li jitilfu ntuhulhom. Nagħmlu dak li hemm bżonn biex ma narawx kreaturi jbatu li hemm bżonn. Ma nġibux skużi ta' flus. Jekk hemm bżonn naħsbu f'dawn in-nies ukoll, għax wara kollox dawn għandhom l-għajxien tagħhom ukoll fin-nofs u l-familji tagħhom. Irridu nibbilanċjaw, irridu naħsbu f'kulħadd mhux billi nagħmlu statement u qisu ma ġara xejn. Irridu nħarsu lejn il-konsegwenza ta' kollox. Però l-ewwel qabel kollox iva, li dawn il-kreaturi li jħossu bħali u bħalek, irridu nibżgħu għalihom, nipproteġuhom, Għaliex huma xi ħaġa li tħoss bħalma nħoss jien. Id-differenzi hija waħda biss, li jien hekk inħoss is-sħana u ma rridx ngħaddi mis-sħana, għandi l-għażla niddeċiedi li mmur fl-air condition. Dak il-povru żiemel m'għandu l-ebda għażla, la vuċi u laqqas għażla. U nieqaf hawn għalissa. Proset Clint, ibqa' għaddej fil-ħidma li qbadt. Ħalli din l-istorja nsibulha tarfa wkoll. Il-programm tiegħi xtaqt inkellem daqsxejn il-Clint Bajada l wara nofsinhar pubblikament. L-ewwel qed nagħmilha ċara li tlieta min-nies li speċjalment f'dan l-aħħar snin verament enuni biex dan il-programm intellgħu kif intellgħu huma Il-Kap tal-Programmi Radju ta' one, Clint Bajada, Grazzi immens, Clint, tal-paċenzja li tieħu bija u ta' kemm tikkopera miegħi. Grazzi minn qalbi lil Marisa D'Amato, li min jaf kemm ħadet paċenzja bija anke dwar dan il-programm tippreparali affarijiet. Ma noqgħodx ngħid kollox jien imma labet parti importanti biex dan il-programm jitla', Marisa D'Amato nsellmilha minn hawnhekk. U nirringrazzja wkoll persuna li mhux neċessarjament tafu, ċertu Patrick Camilleri miż-Żejtun, illi jieħu paċenzja kbira bija mhux biss għal dal-programm anke tal-Ħamis filgħaxija jippreparali klips u mużika u mhux biss jippreparhom, is-sabiħa hija li jippreparhom bi stil, bi professjonalità li lili verament kif jgħid il-Malti jissodisfani bil-kbir. Dawn it-tlieta min-nies Huma t-tlieta min-nies li għenuni ħafna u għadhom jgħenuni biex dal-programm jitla' kif jitla'. Però, illum wara nofsinhar xtaqt ngħid lil Clint illi issa għajjejt jien niltaqa' ma' nies li jgħiduli li jridu r-ripetizzjoni ta' dan il-programm. Jiena personalment m'għandix interess, fis-sens li jiena m'għandix bżonn popolarità, min issa nikkontesta elezzjonijiet, M'għandix bżonn il-vuċi tiegħi tinstema' iktar minn darba fil-ġimgħa għal raġunijiet ta' voti għax jiena m'iniex interessat f'dak ir-rigward. Imma n-nies, jien niltaqa' man-nies il-ħin kollu, ħadhom ma xebgħux jgħiduli, iridu ripetizzjoni tal-programm tal-Ġimgħa wara nofsinhar. U naf li t-tweġiba dejjem tkun dan il-programm issibu x'ħin trid on demand, eċċetera eċċetera. Jien hekk nirrispondi wkoll. Imma mhux Sodisfatt in-nies bit-tweġiba. Inkun ċert jien minn dak li qed nara b'għajnejja. Ħafna nies jgħidu li jiena ma nużax kompjuter, ma jinteressanix, jiena r-repetizzjoni rrid. Jien anzjan, jien ma fadalli żmien noqgħod nuża l-kompjuter nfittex on demand. Clint, ħu paċenzja, ra jirnexxilek xi ssib soluzzjoni għal dil-problema. Għaliex il-ħin kollu jgħiduli. U dawn in-nies għandna d-dover li nisimgħuhom u nagħtu kashom. L-on demand mhux biżżejjed biex jissodisfhom, jekk kapaċi ssolvi dil-problema wkoll ninżagħlek il-kappell. Ħalli nitkellmu issa dwar is-surveys. Surveys huma fejn isir stħarriġ tal-opinjoni pubblika fejn in-nies isaqsuhom x'jaħsbu f'dak il-mument, f'dal-każ fuq politika, fuq il-mexxejja, fuq il-partiti, lil min jappoġġaw, lil min ma jappoġġawx. Is-surveys insomma, li jagħtu r-riżultati ħa nagħmluha ċara. Aħna tal-Partit Laburista in-numri tas-surveys inħarsu lejhom, però saqajna mal-art, eh? L-ebda survey Mhu se jgħidilna strieħ iktar milli suppost. Nibqgħu għaddejjin bil-ħidma. Jien nibqa' għaddej bil-ħidma personalment. Sħabi l-istess. Jien nhar il-Ġimgħa ma nkunx hawn mhux fuq għażla tiegħi. Hija deċiżjoni tal-Partit li nagħtu break lill-programmi politiċi fil-Ġimgħa ta' Santa Marija u ovvjament jiena nimxi ma' dik id-direzzjoni. Kieku kienet għażla tiegħi anke l-Ġimgħa niġi hawn għaliex nemmen li l-ħidma u s-servizz Iridu jibqgħu għaddejjin. Imma s-surveys ituk ritratt tas-sitwazzjoni. Huma indikattivi, però aħna saqajna mal-art. Aħna nibqgħu naħdmu daqs li kieku ma kien hemm l-ebda survey, ma kien hemm l-ebda numri jindikawna xi ħaġa. U ejja nitkellmu ċar, ma tistax lanqas tissottovaluta s-surveys, jiġifieri ma tagħtix każhom. Għaliex jekk nieħdu l-aħħar żewġ elezzjonijiet, Żewġ surveys kienu preċiżi fir-riżultat tal-elezzjoni, mhux marru ftit żmerġ ta' preċiżi. Jekk nieħdu l-elezzjoni tas-sena 2013, fejn il-Partit Laburista rebaħ b'maġġoranza enormi ta' 36,000 vot, is-survey ta' ġimgħa qabel tal-gazzetta Malta Today kien preċiż fil-previżjoni tiegħu, hekk qal li se jirbaħ il-Partit Laburista u hekk rebaħ. Fl-elezzjoni ta' sena ilu, fl-2017, fejn il-Partit Laburista kabbar il-maġġoranza tiegħu, fejn minn 36 elf tlajna għal 40 elf, survey ta' ġimgħa qabel tal-ħabib tagħna l-bravu Vincent Marmarà tal-gazzetta t-Torċa kien preċiż hekk qal da, il-Labour Party se jirbaħ b' 40 elf. Huwa tebaħ l-Labour Party b'erbgħin elf mela s-surveys huma ritratt serju tas-sitwazzjoni. Ma jistax ikun kumbinazzjoni li ritratt serju tas-sitwazzjoni però ma jfissirx li għax hemm in-numri favur tagħna aħna daw se jagħmlu bina, aħna l-ħidma tagħna ma tiqafx, jien ma tiqafx il-ħidma tiegħi nibqa' għaddej daqslikieku qatt ma ħareġ survey u s-sabiħa hija din. Li aħna niltaqgħu man-nies u mmorru għand in-nies u disponibbli għan-nies il-ħin kollu meta għandna dal-maġġoranzi favur tagħna. U ħaddieħor li għandu dal-maġġoranzi kontra tiegħu lanqas jibda f'dax-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna. Għax hemm is-sabiħa, u dik hija l-umiltà tagħna bħala Partit Laburista, li aħna viċin in-nies kif tgħidilkom Anna Bonett. Daqs li kieku qegħdin fl-Oppożizzjoni, daqs li kieku qegħdin minn taħt, daqs li kieku rridu nirkupraw Xi distakk kbir kontra tagħna. Dik id-differenza. Pereżempju l-aħħar survey tal-Ħadd li għadda kien jitkellem ċar. 94 elf vot maġġoranza għall-Partit Laburista bla preċedent. 94 elf vot maġġoranza. Għalina ma jfisser xejn. Daqs li kieku ma kienx hemm dan in-numru. Aħna nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna daqs li kieku qatt ma jeżista dan is-survey. Imma tajjeb li wieħed issa jirrifletti ftit dwar ċertu numri li ħarġu minn dan is-survey. Isimgħu ftit. Minn dan is-survey jirriżulta illi 16% ta' dawk li vvutaw Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni illum jgħidulek li jivvutaw lil Joseph Muscat hekk issir elezzjoni llum, 16%. 34% biss ta' dawk li vvutaw Partit Nazzjonalista s-sena li għaddiet għandhom fiduċja fil-Kap tagħhom Delia. 34 fil-mija biss! Immaġina jekk tkun Kap ta' Partit, Kap ta' Partit ġdid, suppost bla passat, isir survey u 34 fil-mija biss ta' dawk li jappoġġaw lil dak il-Partit li vvutawlu sa sena ilu jgħidu li jappoġġaw il-Leader preżenti. U mbagħad biex ma ngħidilkomx li jekk tħares lejn in-nisa, lejn l-irġiel, kull tip ta' età, f'kull żona tal-pajjiż, il-maġġoranza kbira hija favur il-Partit Laburista. Għawdex, li semmejtilkom aktar qabel. Illum il-Partit Laburista għandu appoġġ ta' 54.1 fil-mija, il-Partit Nazzjonalista 25.7 fil-mija. Iktar mid-doppju f'Għawdex, iktar mid-doppju grazzi għax-xogħol li qegħdin jagħmlu Justin Caruana, Anton Refalo, Clint Camilleri, Giusa Cassar, insomma t-tim kollu Għawdxi li kontinwament viċin in-nies. Imbagħad is-sabiħa hija din, dik li kienet se tinħaqal għall-Borma u qalet lil Godfrey biex imur jitfiha, Inħares lejn is-survey u nara dal-Partit Demokratiku fejn qiegħed fis-survey. Lanqas jeżisti, lanqas jidħol fis-survey! Għax meta fis-surveys in-nies ma jindikawlekx l-isem ta' dak il-partit jew tal-mexxejja tiegħu, lanqas jidħol fis-survey, ineżistenti, qisu ma jeżistix. U għalhekk lil Marlene ngħidilha, ibqa' kompli sejra, bil-borom u mhux bil-borom, u tinħaraqlek u ma tinħaraqlekx, għaliex ir-riżultat naħseb il-Ħadd li għadda rajtu inti wkoll. Xtaqt ukoll illum wara nofsinhar nifraħ lill-Prim Ministru u lis-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes illi għamlu għażla fil-fehma tiegħi sinjifikattiva ħafna fl-għażla tal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar. Il-housing nafu li hija problema kbira, Gvern Laburista huwa impenjatissimu fuq dil-problema soċjali kbira, Se jerġa' jkun Gvern Laburista ieħor din id-darba ta' Joseph Muscat bħalma kien ta' Dom Mintoff fil-passat illi jindirizza bis-serjetà din il-problema ta' housing, pero' ħbieb tiegħi, l-ikbar prova li Gvern Laburista huwa determinat li din il-problema jindirizzaha bis-serjetà huwa preċiżament il-ħatra tas-Sur Leonid McKay bħala Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar. Leonid McKay, li kif tafu sa ftit tal-ġimgħat ilu kien Direttur tal-Caritas, bniedem li għamel ġid kbir, bniedem li huwa sensittiv ħafna għall-problemi tan-nies, bniedem li tant u tant ta kontribut għall-persuni fil-bżonn, illum huwa unur għall-pajjiż li jinsab jokkupa l-kariga ta' Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar. Awguri Leonid, konvintissimu li ħatra tiegħek hija indikazzjoni ċara tal-impenn kbir tal-Partit Laburista fil-Gvern li anke jindirizza din il-problema. Ħalli issa qabel ngħaddu biex nibdew naħsbu ħalli nagħlqu l-programm nitkellmu dwar xi ħaġa serjissima ħafna. U attenti issa iktar mis-soltu. Il-moħħ wara l-gidba ta' Egrant tal-malafami tal-kalunji fil-konfront tal-Prim Ministru, s-sinjura tiegħu u t-tfal tiegħu. u għal moħħ wara l-qtil id-delitt makabru ta' dik li Delia kien isejħilha biċċa blogger? Il-ħabib kbir tiegħi Mario Fafa fil-jiem li għaddew bl-aktar mod serju bħas-soltu analizza din is-sitwazzjoni u għalhekk nitlob attenzjoni massima min-naħa tagħkom sabiex tifhmu l-argumentazzjoni li ġejja. Mhux se nitkellem fuq l-inkwiet u l-ġlied intern li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Lanqas fuq il-qasmiet li ilhom jifnu lil dan il-partit sa mit-tħabbira tar-riżultat tal-elezzjoni ta' Ġunju 2017. Dan huma ovvji biex jarahom kulħadd. Dan huwa kkonfermat min-Nazzjonalisti ġenwini stess li qed iħossuhom tassew skomdi jgħidu li huma Nazzjonalisti, jew li b'xi mod jappartjenu lejn dan il-partit. Illum xtaqt nagħmel mistoqsija li ġiet f'moħħi appena tħabbar ir-riżultat tal-inkjesta mill-Maġistrat Aaron Bugeja. L-esodu tal-inkjesta kien ċar. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-sinjura tiegħu Michelle ma kellhom l-ebda rabta b'xi mod jew ieħor ma' kumpaniji fil-Panama, partikolarment dwar il-kumpanija Egrant. Mhux biss! imma wkoll ikkonfermat u ċċertifikat li ma kienu għaddew l-ebda flus mill-Ażerbajġan f'kontijiet bankarji tagħhom jew ta' esponent ieħor tal-Gvern. Imma qabel inpoġġi d-domanda, irrid nagħmel analiżi qasira ta' x'wassal biex illum wasalna s'hawn. Biex għandna riżultat ta' inkjesta maġisterjali li tefgħet lill-Partit Nazzjonalista f'baħar ta' nkwiet, u li iżda wkoll saħħet aktar minn qatt qabel lil Joseph Muscat, il-Gvern u l-Partit li jmexxi. Il-bidu ta' din l-inkjesta kien wara li Joseph Muscat innifsu talab li hu stess jitpoġġa taħt investigazzjoni. Dan wara li f'April tas-sena 2017, dik li għal Delia kienet biċċa blogger qalet, li għandha provi li t-tielet kumpanija li ssemmiet fil-Panama Papers kienet b'xi mod relatata ma' membri tal-familja tal-Prim Ministru. Appena siegħa wara li ħarġet l-aħbar, il-Prim Ministru talab li ssir inkjesta. B'kuntrast għal Delia, li dam aktar minn nofs ta' nhar ma ta r-reazzjoni tiegħu għar-riżultat tagħha. Dik li Delia sejħilha biċċa blogger, Kienet qalet li għandha dokumenti li jippruvaw dak li kienet qed tgħid. Mhux biss, imma anke fix-xhieda tagħha, l-ewwel qalet li dawn ġew ippreżentati lill-Maġistrat. Imbagħad kien Pierre Portelli, li lbieraħ għidtulu l-Pulizija, li ftaħar li għamel dan. Pierre Portelli għandu ħafna x'iwieġeb u nittama li lbieraħ beda jwieġeb lill-Pulizija. Pierre Portelli qal. li kien l-unika wieħed li ra dawn id-dokumenti u kien pront mar jippreżenta kopja tagħhom wara li bagħat għalih il-Maġistrat inkwirenti. Imma Pierre Portelli naqas milli vverifika l-awtentiċità ta' dawn id-dokumenti u għaldaqstant, għandu huwa wkoll jerfa' r-responsabilità ta' dak li qal u għamel. Fin-nuqqas ta' dan, Pierre Portelli jkompli jikkonferma, kemm ma jixraqlux jissejjaħ ġurnalist u jkun jaqbillu jibqa' fil-linja tad-drama li hu u martu jaħdmu flimkien. U d-domanda hawn hija ovvja. Għalfejn Delia ddefenda lil Portelli? X'jista' jkun jaf Dwaru, kellna wkoll lil Busuttil, li bbaża l-politika tiegħu fuq dik li Delia sejħilha biċċa blogger. In-narrattiva politika tiegħu kienet tali li ġiegħel lin-nies jemmnuh. Dan minkejja li hu wkoll kien jaf li m'hemm l-ebda prova konkreta u kollox huwa bbażat fuq mara barranija li wara r-riżultat li hija giddieba u lanqas l-ambaxxata tagħha stess m'emmnitha għax kieku emmnitha, l-istess ambaxxata kienet tippubblika d-dokumenti hija stess kieku kienet ċerta li kienu ġenwini u kienu dokumenti ta' veru. Daħħluh u ħalla lil min idaħħlu fil-ħajr Busuttil. Dan b'qerq Għax irid isir Prim Ministru akkost ta' kollox. Ċentrali fil-każ kollu kienu l-allegazzjonijiet u dokumenti falsifikati li ppreżentat Efimova biex timmonta akkużi serji fuq il-Prim Ministru, allegazzjonijiet li l-bravu David Casa tgħidx kemm perreġ mal-erbat irjieħ tad-dinja biex bħal kap tiegħu ippruvaw b'kull mod iħammġu isem il-Prim Ministru Malti u l-pajjiż tagħna. Dawn użaw fondi Ewropej sabiex jiddefendu lil din il-mara giddieba Russa li ridet biss tagħmel ħsara lil pajjiżna. L-argument kollu hawn huwa sempliċi. Min ivvinta u għamel il-manuvri kollha biex ħareġ din il-gidba ħa żbriga mhux ħażin. Tant li għall-bidu li xxandret, ħafna kienu dawk li emmnu dak li kien rappurtat. Il-mod kif il-midja Nazzjonalista kienet taf se jiġri minn qabel U kienet għassa għal kull manuvra li dawk b'konnessjoni ma' dik l-istorja kienu se jagħmlu, ituk x'tifhem li dawk kienu infurmati sew minn min ivvinta din il-kalunja. Mhux biss, imma l-moħħ wara din il-kalunja u dawk li għaddew l-informazzjoni lil dik li Delia kien isejħilha biċċa blogger, tant ħadmu kollox bizzilla li kienu konvinti, li din se tiġi għemluta b'mod li tpoġġi lill-Prim Ministru taħt pressjoni u jkollu jirriżenja. Kienu konvinti wkoll li jekk din l-informazzjoni kienet se tiġi investigata, ir-riżultat kellu jkun ovvju li Joseph Muscat u s-sinjura tiegħu kienu ħatja kif allegat minnhom. Kieku ma kienx hekk, kieku ma kienux se jieħdu riskju bħal dan. Nasal biex ngħid li dawn il-persuni setgħu kellhom konvinzjoni wkoll li anki jekk kellha ssir inkjesta, din se tiġi fit-tmiem tagħha f'qasir żmien għaliex id-dokumenti li huma ffalsifikaw kienu skjaċċanti tant li wieħed ma kellux idum biex jasal għall-konklużjonijiet li riedu huma. M'għandix dubju li dik li Delia sejħilha biċċa blogger, b'xi mod jew ieħor, Kienet taf min kienu dawn in-nies, il-moħħ wara din il-kalunja kollha. B'xi mod jew ieħor ħadd ma jneħħili minn moħħi li dawk kellhom kuntatt f'waqt jew ieħor. Żgur li dik li Delia sejħilha biċċa blocker ma rċivietx email anonima u qabdet u ppubblikatha. Mela fl-opinjoni tagħna kuntatt bilfors kien hemm u dan il-kuntatt jista' jkun mistur fil-laptop moħbi fil-laptop li baqa' qatt ma wasal għand il-Pulizija Maltija. Kontra kull mistenni u kontra x-xewqa ta' ħafna, Joseph Muscat ma stenniex l-inkjesta titlesta u malajr qabad u sejjaħ elezzjoni sabiex ineħħi l-inċertezza li nies perikolużi bħal Busuttil riedu jitfgħu fiha lill-pajjiż u r-risultat insomma jafu kulħadd. Il-poplu m'emminx la lil Busuttil u lanqas lil dik li Delia sejħilha biċċa blogger. Ifisser ukoll illi bil-mossa tal-Prim Ministru kien hemm ċertezza morali li la hu u lanqas il-familja tiegħu ma kienu involuti f'din l-istorja kif allegat. Immaġinaw biss x'kien jibqa' mill-Prim Ministru Joseph Muscat kieku llum għandna riżultat ta' inkjesta li jgħid iswed fuq l-abjad li l-kumpanija kienet tiegħu jew ta' xi membru tal-familja tiegħu. Immaġinaw! Kieku Joseph Muscat kien jaf li hu hekk, qatt ma kien se jibqa' jinsisti li jirriżenja jekk ikun hemm imqar nitfa' dubju ta' ħjiel li l-allegazzjonijiet huma vera. Qatt ma kien se jmur għal elezzjoni ġenerali u jaf li fi ftit xhur wara se jkollu jirriżenja. B'riżultat ta' dan ir-raġunament, hawn wieħed jidħollu suspett leġittimu u issa attenti. Mela, kellek xenarju li l-fatt li l-inkjesta sa ħames xhur wara li nbdiet kienet għadha mhux konkluża seta' jfisser li allura l-pjan ta' min kien wara l-allegazzjonijiet u l-ħadma kontra l-Prim Ministru ma kienx se jirnexxi kif pjanat. Kellek xenarju li l-poplu m'emminx l-allegazzjoni u bil-vot tiegħu wera biċ-ċar li qed jemmen lil Joseph Muscat. Kellek xenarju fejn possibilment l-inkjesta setgħet tagħti riżultati ferm differenti minn dak mixtieq. Kien hemm biża' f'min qajjem u ħadem din il-kalunja li jisfuma kollox duħħan u jekk jinqabad ikollu jirrispondi ta' għemilu fuq bażi kriminali, b'ċans tajjeb li għamel ftit snin mhux ħażin ġewwa l-ħabs. Kellek każ fejn dawk involuti jiġu mistmerra tul ħajjithom kollha minn kulħadd għal att kodard bħal dan. U allura setgħu kienu l-konsegwenzi ta' dan kollu? Seta' kien il-każ illi b'riżultat ta' inkjesta bħal dak li għandna quddiemna llum, dik li Delia sejħilha biċċa blogger setgħet kienet l-unika persuna li tkun taf min kien wara l-falsifikazzjoni tad-dokumenti li rridu jitfgħu lill-Prim Ministru ħabs? Seta' kien il-każ li dik li Delia sejħilha biċċa blogger kienet tinduna u tirrealizza li kienet ġiet użata u belgħet il-lixka u bir-riżultat tal-inkjesta titlef kull kredibilità li seta' kellha? Seta' kien il-każ li jekk jinkixef min kien wara dan l-ikbar skandlu politika f'pajjiżna, dan kien iwassal biex għadd ta' persuni fil-ħajja pubblika f'pajjiżna setgħu jsiru irrilevanti jew addirtura joħroġ li kienu kompliċi f'din il-kalunja kontra l-Prim Ministru? Seta' allura dan kollu wkoll iwassal biex f'ċirkostanzi bħal daw li qegħdin nitkellmu dwarhom, dik li Delia sejħilha biċċa blogger tikxef lil dik il-persuna jew persuni li għaddewlha din l-istorja, insomma dawk id-dokumenti foloz? U jekk dan huwa l-każ, Kemm huwa leġittimu l-ħsieb jew suspett li forsi l-istess moħħ li kien hemm wara l-kalunja kontra l-Prim Ministru u l-familja tiegħu kien l-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li Delia sejħilha biċċa blogger. B'dan ir-raġunament, Argument bħal dan huwa plawsibbli u fuq kollox leġittimu bħal m'huwa wkoll loġiku. Aħjar ma ninsewx, il-qtil ta' dik li Delia sejħilha biċċa blogger seħħ, attenti, seħħ f'nofs din l-inkjesta. u f'mument fejn kienu għadhom qegħdin jinġabru l-provi u jinstemgħu x-xhieda. Kien hemm min beża' li forsi x-xhieda jkunu konflinġenti jew inkella jissemmew xi ismijiet. Ċertament m'għandix risposta għal dawn il-mistoqsijiet. Imma bl-istess mod, illi ħaddieħor b'mod infami implika lill-Prim Ministru fil-qtil t'ommu bla ebda bażi ta' raġunament, naħseb li l-poplu wkoll għandu dritt ifassal il-ħsibijiet u jqanqal domandi bħal dawk li qegħdin nagħmlu illum wara nofsinhar. Għax jekk din tista' tkun linja ta' ħsieb, allura s-sehem ta' Busuttil f'dan kollu huwa ferm aktar milli jidher għaliex personalment, Ma nemminx li Busuttil ma vverifikax is-sors ta' dan kollu. Jekk għamel hekk, tassew jistħoqqlu jsejjaħ beżżiegħ u fidil politikament għaliex anke hu jkun ħalla lil min jużah biex jasal għall-finijiet moqżieża tiegħu. Fil-fatt Busuttil illum huwa politiku fallut u giddieb, bil-provi. Dan jafu kulħadd illum. Pero s'issa, Min kien wara din il-kalunja għadu mistur, u l-prezz tal-gidba tiegħu ħallas għaliha ħaddieħor u mhux hu. Għalhekk nagħlqu u nistaqsu, Min jaf jekk il-moħħ wara l-kalunja tal-kumpannija Egrant huwiex ukoll l-istess moħħ wara l-qtil ta' dik li Delia sejħilha Biċċa blogger. F'idejkom il-konklużjoni. Illejla se nkun magħkom b'Riżebbuġa, Ħal Kirkop, l-Imqabba, Ħal Luqa, l-Qrendi, Ħal Safi u ż-Żurrieq. Diġà għandna numru ta' familji li jistidnuna d-dar tagħhom hekk se nagħmlu bejn it-tlieta u t-tmienja tal-lejla. Dawk li ma nlaħqux sat-tmienja tal-lejla nżuruhom nhar l-Erbgħa bejn it-tlieta u l-ħamsa ta' wara nofsinhar. Dejjem niltaqgħu man-nies biex naraw x'għandhom bżonn u fejn nistgħu ngħinuhom. Għax aħna saqajna mal-art, anke jekk is-surveys jgħidu 94 elf maġġoranza għall-Partit Laburista. Nhar it-Tlieta nkunu Għawdex nagħmlu l-istess ħaġa bejn it-Tlieta u l-Ħamsa fiċ-ċentru tal-Partit ir-Rabat Għawdex, imbagħad bejn is-Sitta u t-Tmienja żjarat fid-djar tal-Għawdxin. Bħal-lum ġimgħa s-Sbatax t'Awwissu se nkun qed inżur residenti li joqogħdu fil-lokalità ta' Ħal Qormi u s-Siġġiewi. Dawk li huma interessati li nżuruhom jistgħu jċemplu fuq in-numru taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun jiġifieri 2124 9900, 21 24990, dak huwa n-numru tat-telefon tagħna fejn tistgħu taqbduna sabiex tindikaw l-interess tagħkom. Jien ngħidilkom grazzi li segwejtuni, tinsewx nerġa' nkun magħkom nhar il-Ġimgħa mhux li ġej imma l-Ġimgħa ta' wara l-Ġimgħa li ġej nkunu daqsxejn free mix-xogħol fuq ir-radju, il-Ġimgħa ta' wara nerġgħu nkunu magħkom. Nawguralkom il-weekend it-tajjeb. Bħas-soltu ngħid li l-għażiż missieri nħobbu minn qalbi u dejjem niftakar fih. U se nagħlaq il-programm propju b'dak li wegħdtkom li se nagħmel fil-bidu. Is-signature tune tal-programm Soleado ta' Daniel Santa Cruz Ensemb għaliex hija mużika li nisimgħu fil-bidu tal-programm bl-interruzzjonijiet tiegħi illum nisimgħuha kollha bla interruzzjoni. Niltaqgħu 15 oħra.